Obu a ɔman Ghana mu a ɛwɔ Akristofoɔ bebree ntam no, Palm Sunday yɛ da bi a obi a kame yɛ no sɛ obiara di abɛnkwan. Ɛno nti yɛmma abɛ ho nyɛ den saa Kwasiada no. Enti sɛ wohwɛ a, makɔtɔ abɛ afiri dwa so na merehohoro ho. Me ne mo ara modehyeɛ Maame Serwaa na ɛretwa abɛ no ho yopoo no. Na mesɔ egya no, bidie na mede bɛyɛ nkwa yi ahyɛaseɛ, na mese bidie na mede rebɛyɛ. Nanso biribi siiɛ, enti yɛkɔɔ kitchen kɔtoaa so. Enti wohwɛ a, egya no na mede rɔba ahyɛ ntamu, ɛna mapa matches asɔ mu, nti mede bidie no bi rebɛgugu so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mframa no bɛsɔ mu ama bidie no a aka no adɛre. Ɛno nti egya ne sɔpa a mede abɛ no bɛba abɛsi so, na afei mahohoro me kɔn nsusuaa ho agu so, na afei mede nsuo aka ho, na makata so kɔpem sɛ ɛbɛbene. Sɛ ɛyɛ ne sɛ amakubuo yɛ den a, mede amakuodwane na ɛyɛ a ɛyɛ m'abɛnkwan. Enti sɛ aba no bin a, mɛsɔne ɛho nsuo no, na afei mawo, na mede nsuo a ɛyɛ bebere bebere ahono, na afei mahyɛ nkwan no ase. Enti mede me kwansɛn besi gya so, na nam a mahohoro ho dada no, nam mono no, afei mabehwie agu kwansɛn no mu, na mede gyeene a mayam aka ho ne nkyene na makata so ama no asteame anaasɛ anoa. Enti ɛnam ne sigya so no a ɛho rekye no, na afei mema m'ani nso akɔ abɛ no ho. Ɛno nti na mereyɛ nneɛma mmienu no simultaneously. Ɛho kɔhiaa sɛ na meyɛ biribi foforɔ nti mebaeɛ no na awia wɔ abɔnten paa yie. Ɛno nti mebɛtoaa so wɔ me mukaase. Nti wohwɛ a ɛnam no na masan de asi gya so no na mede gyeene mmienu agu mu. Memiamia gyeene no so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛtumi awurawura mu. Anokwasɛm sɛ, na ɛkɔm de me pa ara. Ɛno nti, na ɛnam no koraa mahyɛ aseɛ a merewe. Afei, ɛno akyi no, mede sɔneeɛ pa bɛsɔne nkwan no so mmienu. Ne mprɛsa soɔ no, na afei madenkyi agu ɛnam no ho. Yɛɛ sɛ mede gu ho no, ɛnna mekae sɛ gyeene no agu mu. Mempɛ sɛ gyeene no ho ngo bɛkeka blender no mu, ɛno nti migyae yiyii gyeene no ansa na merehyɛ nkwan no. Abusua yi, sɛ ɛnnɛ ne da a edi kan a woaba ha a, w'adaworo ma woaba atena ase. Subscribe na afei adɔma no a ɛwɔ wo nsa nifa so no, Fa wo nsa mia so, na select all anaasɛ ne nyinaa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a sɛ meyɛ few wɔ channel yi so a, YouTube bɛbɔ wo amaneɛ na wakɔka adɔfoɔ a ɛbɛdi kan ahwɛ video no ho. Sɛ nkwa ne huru fa so a, afei mɛdwom egya no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛto ne bo na ahuru na ne dɛ no awurawura nam ne ho. Na mewɔ can tomatoes a yanoa dada, ɛno nti ɛno na me blendee a mede kaa nkwan no ho. Ɛno nti na woahu sɛ mede ntoosi pa anaa certain tomatoes ɛrefra no. Ɛno akyi no mede me nsuo mu nam ahodoɔ a kenkon a ɛwɔ mu yɛ mɔmɔne no gu nkwan no mu. Meyɛ obi a mempɛ nkwan a api. Ɛna afei nso sɛ ɛba no abɛ nkwan a, na sɛ nkwan bi a mɛyɛ no, ɛyɛ a na aseɛ no impurities no wɔ aseɛ nti ɛho hia me paa. Abɛ nkwan nso deɛ ɛhia nsuo mu nam ahodoɔ ahodoɔ. Nti na mewɔ lye soup ase bi hyɛ fridge mu ɛna mebɛdɛnkyi ɛno nso ɛka ho. Awieɛ no, mede nkontommire a matwitwa kakra Gu mu. Na mese, Nkwa wei deɛ, na ɛsɛ wo kakra ma so, ɛnsɛ w'ani. Nkwa no yɛ dɛ papa. Mpanyimfoɔ se, sɛ adeɛ kye no yɛante asɛm foforɔ a, yɛkyi. Ɛno nti ma memmisa wo sɛ, Twi wɛɛde bɛn na woasua no foforɔ aka nea wonim no ho? Ma me ɛho mmuaeɛ no wɔ comment section hɔ. Nkwan wei deɛ na ɛsɛ sɛ fufuo ara na mede di. Sɛ wokyiri fufuo a, wobɛtumi adi banku, ɛba, ɛmu tuo, ɛmo anaasɛ apesie de adi nkwan yi. Wodeɛ hwɛ aseɛ no a mereka no. Wotɔ aduane koraa na yɛma wo aseɛ na woantɔ no ama woayɛ firii, wobɛtumi de aseɛ no asɔ skɛte. Me dɔfo meda wo ase sɛ wohwɛɛ firii ahyɛaseɛ no bɛpem saa berɛ yi. Metwɛn wo mmuaeɛ wɔ nsɛmfua a ɛnnɛ ne da a ɛdi kan a woate no ho kɔsi sɛ mede video foforɔ bɛbrɛ wo no. Me dɔfo, ɛyɛ a hwɛ wo ho so yie. Na wo ho hia me. Bye bye.